Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студиядә алып баручы Гөлназ Кәшаева. Иң көчле спортчылар 12 июньдә Түбән Кама Сабан туенда бер келәмдә очрашачак. Шимбә көнне кыр бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез. Аның төп ярышлары исә татарча көрәш. Быел бу өлкәдә үзгәрешләр кертеләчәк.

Әңгәмә булды. И менә шушы хөкемдарлек турында да, Сабантуй керәш турында да, бүләкләр турында да сөйләшеп, мине инде баш хөкемдар итеп куйдылар.
Габбас Госманович, быел көрәштә зур үзгәрешләр булачак. Нинди?
Быел, әйтергә кирәк, беренче мәртәбә Түбән Кама Сабантуенда көрәштә Барлык көрәшчеләр, чит ит җирләрдән килгән, чит районнардан килгән, барысы да көрәшкә кертеләчәкләр. Яшьләр арасында безнең тугыз авырлык үлчәвендә яшь көрәшчеләр бил алышачаклар. Олы көрәшчеләр алты авырлык үлчәвендә бил алышачаклар. Һәм 55 яшьне узган безнең ветеран көрәшчеләр аерым көрәшәчәкләр. Шул көрәшләрдән соң үзбислар үз авырлык үлчәүләрендә откан көрәшчеләр баш батырга бил алышачаклар һәм шушы алты авырлык үлчәвендә көрәшче баш батырны билгеләячәк Түбән Кама Сабантуеның. Үзгәрешләр бүләкләрдә дә чагыла, шулай бит? Быел үзгәрешләр булды, чөнки быел автомобиль машинасы баш батырга булмаячак, ул сумманы Барлык керәшчеләргә, яшьләргә һәм олы авырлык үлчәвендә көрәшүче олы керәшчеләргә бүлеп бирдек без аны, бүлделәр. Әмма ләкин абсолют батырга керәшкәндә баш батырга инде ул э, баш батыр лентасы алачак, э, сабан туйның иң кыйммәтле бүләге тәкәне алачак һәм анарга 100 мең күләмендә э, акчалата бүләк биреләчәк. Ә икенче батырга, абсолютный батырга, анарга инде 30 мең суммасында бүләк биреләчәк. Һәм өченче батырга 20 мең суммасында бүләк биреләчәк. Бу, минем уйлавым буенча, әйбәт, әйбәт кыйммәтле бүләкләр, дәрәҗәле бүләкләр. Ә авыз авырлык үлчәвендәге көрәшчеләргә инде бүтән елларга караганда быел бүләкләр Күпкә, күпкә кыйммәтлерәк, күпкә артыграк.
Ә быел көрәшчеләрнең кайдан, нинди төбәкләрдән килүе көтелә? Быел 12 көнне Сабантуй Зәй шәһәрендә дә була, Чистайда да була, Актанышта да, Минзәләдә дә була. Әмма ләки без көтәбез инде чаллылар килер дип, Чаллы шәһәреннән көтелә, Әлмәт көрәшчеләре килер дип уйлыйбыз. Һәм республикабызның Казан Шәһәрнең район сабантуйларыннан килерләр дип көтелеп калабыз инде. Көтеп калабыз көрәшчеләрне.
Элеккеге көрәшкән ветеран көрәшчеләрне сабантуй көне чакырасызмы? Әйе, быел без уйлаштык та, элеккеге елда көрәшкән Батырларыбыз безнең бик күп, алар абсолют батыр кала алмадылар, кайсының инде весе аның кечкенәрәк, кайсы бүтән сәбәпләр белән, әмма ләкин алар үзләренең матур көрәшләре белән ничә еллар буена Түбән Кама халкын сокландырып тордылар. Менә шуның өчен инде без быел аерым өстәлләр куеп, биш көрәшче, ветеран көрәшчеләрне көрәш мәйданына Чакырып, аларны инде как керәш аксакаллары итеп, итеп утыртып, һәм дә э, керәш, керәш дәверендә нинди дә булса э, сораулар килеп туса, алар белән киңәшеп, батырларны определять итәчәкбез. Алардан инде безнең кителеп кала э, Гакиев Бурганов, атказанган спорт мастеры Красник аткадан, Нариман Акмешин, спорт мастеры, Виталий Ионов, спорт мастеры, һәм Азат Акметшин. Менә биш керәшчене чакырдык. Еще Михаил Минеев, онытканмын, Михаил Минеев безнең бар. Ул бик ерак тора инде, Ютазы районында яши бүгенгесе. Бүген сөйләштем мин аның белән телефоннан, бәлки килеп чыгармын да, диде. Аны да көтәбез. Алар үз керәшкән елларында Үз бисларында әллә ничәшәр матур тапкыр батыр калып, Түбән Кама халкына үзләренең матур көрәшләрен күрсәткәннәр иде. Шуларны чакырып, аларны барлап, Алла бирсә, кечкенә генә күстәнәч бүләкләр тапшырып, халыкка күрсәтербез дип калабыз. Милли көрәшнең кагыйдәләре нинди?
Милли көрәшнең кагыйдәләре гел үзгәреп тора. Менә соңгы кагыйдәләр Бик җиңел дип әйтмәс идем, чөнки көрәшне матуррак күрәс, халыкның көрәшне матуррак күрәсе килә. Менә бу утырып йөрүләр, значит, җиргә ятулар, алар инде хәзер, дөресен әйткәндә, бәяләнми андый көрәшләр. Бәяләнми, наоборот, андый көрәшчеләр көрәштә кисәтелә. Безнең элеккегечә инде күтәреп алып, көрәшне, значит, үзенең кендәшен җирдән күкрәгенә күтәреп алып, аркасына салу, аркасына сала алмаса инде ул 2 балл алырга может, 2 баллга да сала алмаса инде 1 балл алырга может. Шулай. Менә шушындый вакыт, 6 минут вакыт бирелә инде көрәшкә. Шушы 6 минут вакытының эчендә көрәшчеләр үзләренең осталыкларын, үзләренең техникаларын күрсәтеп, көндәшен отарга тиешләр. Отарга тиешләр.
Күтәреп әйләндерергә тиеш муланы. Күтәреп әйләндереп аркасына салырга тиеш. Аның өчен чиста керә, чиста бирелә. Күтәреп алып аркасына сала алмыйча янга төшерелсә 2 балл бирелә. Күтәреп алып инде ата икән, төзенә, ике төзенә төшә икән, ике төзенә төшкәч, күтәреп алган кешегә бер бал бирелә. Бер бал бирелә. Керәшмәгән кешегә инде ике тапкыр шулай алып аткач, керәшмәгән кешегә кисәтү бирелә. Кисәтү. Өч кисәтүдән соң керәшче төшеп кала. Если ул пассив керәшә икән, керәшне алып бармый икән, анарга бер кисәтү бирелә, Тагын бер кисәтү һәм тагын бер кисәтү. Өч кисәтүдән соң керәшче төшеп кала. Аны инде күп кешеләр белми, теге э, үзләре керәшмәгән кешеләр. Әмма ләкин правила шундый, без шушы правилага таянып э, хөкемдарлык итәчәкбез.
Тапшырым төшерү алдыннан э, бераз сезнең автобиографияне укып карадым. Э, сез бала чактан ук э, көрәш белән шөгырьләндегез һәм Түбән Кама Сабан туенда 8 тапкыр абсолют батыр исемен тотасыз. Менә безнең яшь буын өчен, менә безнең яшь көрәшләр өчен нинди теләкләр теләр идегез?
Менә мин бу монда килер алдыннан карап Утырдым тарихын, көрәш тарихын. Безнең көрәш тарихы иң Түбән Кама шәһәренең иң күтәрелгән чорлары 76 елдан алып 90 елга кадәр булган. 76 елны безнең көрәшчеләр урожай җәмгыятенә барып, 5 авыр, 5 авырлык үлчәвендә 5-сендә беренче урын алып кайттылар Казанда. Шуннан соң карап утырдым, Коллектив физкультуралар дип атала инде. Безнең унбишкә җиткән булган ул. Җиде, кайсы бер елны сигез, тугыз, унөч бар, унбиш бар. Туксанынчы елда безнең Нижнекамскида статистика буенча дүрт йөз дә туксан кеше заниматься иткән көрәштә. Бу туксанынчы елда. Әмма шул туксанынчы елдан соң безнең кими башлаган көрәшчеләр. Чөнки коллектив физкультуралар әкрен генә беттеләр, әзәйделәр. Көрәш кертелә иде спартакиадага. Спартакиадага кертергәч, һәрбер организация команда куя иде, тырыша иде ул команда куеп. Менә шушы безнең чып калды, спартакиадалардан көрәш, милли көрәш. И безнең көрәшебез дә әкрен генә Көрәшчеләребез дә саны кимеп барды, кимеп бара инде бүгенге көндә. Әмма ләкин безнең көрәшнең инде үзәге это Шинник спорт комплексында көрәшкә бик нык игътибар бирелә инде безнең Рөстәм Мәҗит. Мәҗитович Ганиев бик зур игътибар бирә, ярдәм итә ул көрәшчеләргә. Әле бүгенгесе көнгә кадәр ул безнең Көрәш федерациясенең җитәкчесе дә булып тора. И анда безнең Данил Галиев исемендәге яшьләр мәктәбе эшли. Яшьләр мәктәбе эшли. Бу мәктәптә инде бик күп яшьләр заниматься итә. Ул яшьләр әкрен генә үсә баралар. Аның кайсы инде армиягә китә, кайсы институтка кереп Казанга китә. Күбесе инде шулай Нижнекамскида бик күпләре калмый дип әйтәсе килә инде. Основной Казанга китәләр инде студентлар. Моннан инде аларны әзерләп җибәргән триллер, тегендә Казанда көтеп алалар аларны. Студентларны анда тоже көрәшчеләр кирәк Казанда. Ә менә икенче безнең көрәш Керәшнең спортзалы инде, безнең спортзал факелда. Анда инде безнең Шмелев Алексей Владимирович дигән җегет, ул үзе вольник керәшче, ул ничә еллар инде алып бара, тырыша. Ну, анда яшьләр юк инде, анда олы яшьтәгеләр эштән соң йөриләр инде, алар кичке җидедән йөриләр. Бүтән безнең, к сожалению дип әйтергә кирәк, шәһәрдә татарча милли, үзебезнең милли керәшебез белән заниматься итәргә Занимать итә торган спортзаллар эшләми, тренерлар тоже эшләми. Менә элеккеге елларда... Ни өчен алай ул?
элеккеге хәзер элеккеге елларда менә мин статистиканы әйтеп үтәсем килә бик күп бик көчле мәктәп компанияләрдә эшли иде күрәтмә мәктәбендә каенлы мәктәбендә красный катка мәктәпләрендә Шуннан бик күп яшьләр килә иде Нижнекамскига керәшергә. Алар кайсы училищега килә, кайсы укырга килә. Әмма ләкин анда да бетте спортзаллар. Мин йөреп чыктым инде аларны карап. Э, матлар бар, бөтен әйбер бар. Физкультура укытучылары да бар. Алар белән дә сөйләштем. Алар теләкләре дә бар кич белән тренировать итәргә әмма ләкин Безнең тренерский ставкалар аларга каралмаган, бу алар аларның бюджетларында, мәктәп бюджетларында ул юк. Менә шушыларны күтәреп, алдагы көннәргә инде безгә шушындый эшләрне башкарып чыгалсак, безнең авылларда керәшчеләребез артыр иде, күтәр иде. Яшьләр дә күп түгел, но күп булмаса да, авылларда яшьләр, аларны еще можно тренировать итәргә, йөртергә, үзебезнең милли көрәш белән заниматься итәргә. Теләр идем мин, гадишә, аларның шулай заниматься итүләрен. Как ветеран буларак инде, үзем как ветеран буларак. Э, шәһәрдә инде җитәкчеләргә әйтер идем, футбол белән хоккей гына түгел бит әле. Безнең бит инде милли көрәшебез ул, э, ул бит инде татар халкының йөзек кашы дип әйтер идек. Бөтен Сабантуйда да бит инде иң керәш һәм ат чабышы. Ул бит инде безнең бөтен халык шуны карарга төшә. Шунарга, конечно, хәзер безнең инде баганага менү бик традицион таралды бит инде. Хәзер инде гер күтәрү, штанг күтәрү, капчык белән җигерү, ерыклыкка сикерү, күп спорт төрләре кертелде шул безнең Сабантуй хакында. Сабатый хакында. Менә шулай керәшәбезне күтәрәсе иде. Безнең җитәкчеләрдән күп тора инде ул. Җитәкчеләрдән зур предприятиеләр бар. Аларның һәрберсендә спорт җитәкчеләре бар, э, профсоюз комитетлары бар. Алардан бик күп тора. Бер тренер куеп, спортзалга Үзләренең керәш, үзләренең э, хезмәттәшләрен дә җерталар, балаларын да җерталар. Минем каршы, миңа каршы ул бик зур финансовый чыганаклары кирәкми монда. Монда теләк кенә кирәк. Теләк кирәк. Сабантуй көнне ә, көрәш ничәдә башлана? Сабантуй көрәш безнең инде э, безнең үзебезнең бөтен әйберләр әзер бүгенге көндә әзерләп куйдык без. Э, Көрәш 11-ләрдә башланыр дип торабыз, чөнки Программада баштан бит инде авыл хуҗалык кешеләрен хөрмәтләү, котлаулар булачак, аннары инде зур концертлар булачак. Концертлар бетеп, 10-15 минут үтүгә без көрәшне башлаячакбыз. Көрәш барачак ике келәмдә. Беренче келәмдә яшьләр көрәшәчәкләр, әйттем инде, тугыз авырлык үлчәвендә. Ә икенче келәмдә олылар көрәшәчәкләр. Алар алты авырлык үлчәвендә. Параллельно бара инде шушылай. Судьялар инде безнең, әйтер идек, читтән без чакырмадык, чөнки безнең үзебезнең дәрәҗәле судьяларыбыз да җитәрлек. Чит шәһәрләрдән килмәячәк. Килмәячәкләр, үзебездә бар дәрәҗәле судьялар, алар берничә еллар буена хөкемдарлык итәләр. Алла бирсә, гадел иттереп,

Еще батырның кем икәнен дә белеп булмый, чөнки әллә кайлардан әллә кемнәр килеп чыгарга может. Шуның өчен килегез безне хөрмәтләгез көрәшчеләрне, сабантуйның соңгы минутына кадәр көрәшне карагыз, көрәш матур булачак, ышандырып калабыз.
Быел көрәш мавыгып карарлык дәрәҗәдә булыр дип Кызыклы булыр дип ышанып калабыз инде. Алла Хытая, Ходай язса, шулай булыр дип торабыз. Әйе. Әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ә, Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Татарстанның ат казынган спорт остасы Габбас Әхмәдиев. Исән имин булыгыз, сау булыгыз.